Баракпа. Лартӑмӑр ачасем вырӑна. Хазиримле баян ӗнер урок, литература урокне пуҫлатпӑр. Аллисем вырӑнта, урисем вырӑнта, клеткине тӳрӗ тытатпӑр. Чи малтанах эпир литература урокне пуҫличчен, литература вулавӑ урокне пуҫличчен пирӗн баян мӗн ҫинчен калаҫатпӑр-ха эпир, мӗнле тема пулать-ха, ҫавна пирӗн пӗлмелле. Ӑна пӗлес тесен пӑхатпӑр темӗнпе экран ҫине. Экран ҫинче пирӗн грамматикӑллӑ пример пур. Пирӗн малтан ҫав грамматикӑллӑ примерне шутламалла. Вара эпир тинех сирӗнпе паянхи урок мӗн ҫинчен пулассине ӑнланса илӗпӗр. Айтӑр-ха пӑхатпӑр экран ҫине пурте. Грамматика примерне шутласа пӑхатпӑр пурте. Кунта ҫынна палан ҫынна куратпӑр-и пурте? Палан. Палан сӑмахран пирӗн пал сӑмахне кӑлармалла тет. Кӑна пирӗн кӑларатпӑр, пал сӑмахне кӑларатпӑр. Мала хушас юман сӑмах тет. Юман сӑмахӗнчен хушмалланӑ ҫумне вара кӑлармалла тет юмах сыпӑкне. Юман сыпӑкне кӑларатпӑр. Мӗне пулчӗ ваха пирӗн мӗн юлчӗ-ха кунта? Ан юлчӗ, кунтан мӗн юлчӗ? На юлчӗ. Тепӗр сӑмахӗ пилешки. Лев сӑмахӗнчен пирки кӑтартма пулать пил сӑмахне тата шӑл сӑмах шӑл саспаллине айта кӑларатпӑр. Вара пирӗн мӗнле сӑмах пултарӑлчӗ? Тань урок теме керек. Анне темӑпа калаҫа придыхай. Анне. Экран ҫинче акӑ пирӗн анне ларать. Унӑн икӗ ача иккен, вӑл вӗсене ачашлать. Ҫапӑр кӗнекисене Страница паян пирӗн ҫӗр хӗрӗх тӑлӑххӑр. Кунта пирӗн паян пысӑк тема кӑҫтапӑр тӑван кил-йышра. Паян пирӗн юратнӑ анне ҫинчен сӑвва вуламалла. Ӑна пирӗн Давыдов Анатри ҫырнӑ хай. Мӗн ҫырать-ха вӑл пирӗн Давыдов Анатри анне ҫинчен? Ҫав сӑвӑ йӗркисемпе вӑллаха хавхаласа

Ҫырать. Ларатпӑр. Так. Мӗн тесе ҫырать ҫу кузовӑра юратнӑ анне ҫинчен? Танюша, мӗн тесе ҫырать кунта юратнӑ анне ҫинчен автор пирӗн Давыд Иванатри? Лах мар тусан аннене.
Ҫурнӑ пире анне юратать.
Тата мӗн тет? Мӗнле ӳстерет те пире анне тет? Анне пире юратса ӳстерет. Тата? Ачаш ывӑлса ӳстерет.
Хӑҫан анне кӳренет тет? Анне кӳренет япала ҫӗмӗрсен, начар юлга вӗренсен. Так, лархат, маттур. Малла Ульяна, аннесене кӳрентерес мар тесессӗн, пирӗн вара мӗнле пулмалла-ши?

Давыдов Анатри юратнӑ анне. Хам-ха пире юратса, ачашласа, йӑпатса, лӑпка-лӑпка ӳстерет, ҫунат пиллет, вӗҫтерет. Юратнӑ анне. Хам-ха ӳкерчеллесен, япала умӗн ҫӗмӗрсен, начар, юлха вӗренсен, куҫне хупмасть каҫсерен.

Наталука вӗренсен пуҫне хупать ҫӗрен юратнӑ анне. Аван. Атьӑр-ха, кам вуласа парас тет-ха? Илемлӗ ҫавӑн пек васкама, интонаципе, итупаллисемпе ыйтса, запятойсем айне чарӑнса илемлӗ вуласа парасшӑн. Так, Кам-ха пире? Ага, ачаха Танюша? Юрать на анне. Кам-ха пире юратса, ачашласа, йӑпатса, лӑпка-лӑпка ӳстерет, ҫунат пилӗк вӗҫтерет. Юрать на анне. Кам-ха эпир чирлесен, япала-мӗн ҫӗмӗрсен, начар, юлхав вӗренсен, Куҫне хупмасть каҫсерен, юратнӑ аннем. Пиллет, тесе тепре калама? Пиллет.
Ударили, пуссарама, пиллет. Атя Ульяна тепре каласа паха? Юратнӑ анне, камха пилӗ юратса, ачашласа юпатса, лӑпка-лӑпка ӳстерет, ҫуна пиллет вӗҫтерет. Юратнӑ анне, камха эпир чирлесен, япаламӑн ҫӗмӗрсен, Надир юхав вӗренсен пуҫне хупмасть каҫчерен юратнӑ анне.
Володя, тепле улахӑнарпа аван, Ульяна?
Юратнӑ анне ракофили юратса, аташласа, йӑпатса, лӑпка-лӑпка ӳстерет, ҫунат пилӗк вӗҫтерет. Юратнӑ анне Тата эпир чирлесен, япаланӑҫӑмӑрсен, начар юлнӑ вырӑнсен пуҫне хупнӑ пӗҫерен юратнӑ аннем. Пиллет сӑмахне унта ударенийӗсӗр илемлӗ лартман тата. Кала-ха пулӗ? Пиллет! Ҫунат пиллет вӗҫтерет текен сӑмаха эсӗ Димашевна мӗнле ӑнланан? Ҫунат пиллет пире анне вӗҫтерет тет. Ҫын ҫунать илмест, Такой ӳсет, шкулне пӗтерет те вӗренме пуҫлать. Ҫавӑнпа кунта автор ҫунать, пиллет, ҫырать.
Вӗҫтерет тетӗп-ай. Тетӳсем сан шкул тет илнӗ те, вара инҫе ҫула вӗҫсе кайнӑ хай. Пӗр тетӳ салтака кайнӑ, тепӗр тетӳ вӗренме Шупашкара кайнӑ иккен. Вӑл пӗлтерет, ҫунат пиллет вӗҫтерет теме иккен. Малашне те, аннӳ, вӗсемшӗн мӗн тӑвать? Тӑрӑшать, кулянать, ахай, кулянать, вӗсене ӑслӑ сӑмахсем калать иккен, вӗрентсе каласа ярать. Лайӑх пулӑр тет. Вӗсемшӗн хуйхӑрать вӑл мӗнле пурӑнаҫҫӗ ши тесе лар-ха. Тата Давыдов ана трибунта пире аннесем пире мӗнле ӳстерни ҫинчен нумай ҫырса парать. Настя, аннесем пире мӗнле ӳстереҫҫӗ тет-ха вӑл? Аннесем пире юратса ӳстереҫҫӗ,

Ну, лархать юр шухӑшлахать. Володя хӑҫан кулянаҫҫӗ аннесем пире? Хӑҫан хуй хураҫҫӗ вӗсем?

Ҫавӑн чухнех вӗсем кулянаҫҫӗ. Кулянаҫҫӗ.
Нумай шухӑшлаҫ тет сирӗн ҫинчен. Куҫне хупмасть каҫсерен тет. Мӗн тӑвать ӗнтӗ анне? Куляннипе мӗн тӑвать? Ҫывӑраймасть иккенне, айӑпланаймасть лайӑх. Ҫавӑнпа пирӗн аннесене мӗн тумалла мар? Танюша, мӗн тумалла мар аннесене пирӗн? Нарха Максим, лайӑх ава. Пирӗн аннесене

Вот кӑна пире иккӗмӗш класс кӗнеки ҫине мӗншӗн кӗртсе панӑ иккен. Ачисем иккӗмӗш класра вӗренекен ачасем ӑнланса айччӑр. Аннене пирӗн яланах юратмалла, аннене пирӗн яланах итлемелле. Вӑл пирӗншӗн начар ӗҫсемсем кулянать иккен. Шкулта лайӑх вӗренсен эсир ӗҫчен пулсан, ӑна пулӑшса сӑнвӑллӑн тӑвать. Савӑнать, савӑнать.

ирттернӗ мӗн пӗрремӗш сентябрьте ӳкерттернӗ фотосем унта пулнӑ-ха вот халь кашнийӗн хӑйӗн амӑшӗпе кунта пӗрремӗш сентябрьте эсир шкула килнӗ вӑхӑтра ӳкерттернӗ фотосем ҫинче аннӗрсене куратӑр мӗн калас мама пултаратӑр-ха эсир хӑвӑр аннӗрсем ҫинчен мӗнле вӗсем сирӗн аннӗрсем

Сунатӑп. Валим аваль. Ача пӑху тенӗ калаҫӑвать хӑйӗн амӑшӗнчен. Нет, тенӗ тесе чӗнеҫҫӗ. Ку питӗ кӑмӑллӑ та хитре ҫемҫе. Ун кулнине тата куҫӗсене юратап. Вӑл питӗ... Вӑл питӗ хитре.
Пирӗншӗн яланах. Вӑл пирӗншӗн яланах. Турӑ Тӑрӑшать.
Тӑрӑшать.
Эпир ӑна пулӑшатпӑр. Урай ҫума, пирӗшки тума, вӑл пире уроксене тума пулӑшать. Аван, лайӑх-ха. Малла Артем каласа пӑрахатӗ.
Мама мине Ольга Валерьевна чӗнеҫҫӗ. Эпӗ ӑна питӗ юрататӑп. Ку мана урок тума пулӑшать. Эпӗ ӑна Урай ҫӑватӑп.
Урай ҫуса пулӑшатӑп. Вӑл мӗн хушать? Вӑл мӗн хушать? Эп уй тӑватӑп. Аван лайӑх.
Атя, Танюша, эс мӗн улталас вара Саню ҫинчен?
Анне, кашни ҫыншӑн мӗн тери хаклӑ та ҫывӑх ҫын. Манӑн аннене Елена тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл пуринчен те сӑпайлӑ, ӗҫчен, вашапа тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫын. Анне яланах манпа тата манӑн аппапа пулма тӑрӑшать. Пире канашсем парать, йывӑр самантсенче пулӑшать. Вӑл пире питӗ-питӗ вӑйлӑ юратать. Эпир тена вӑйлӑ-вӑйлӑ юрататпӑр. Шкулта лайӑх самантсемпе, паллӑсемпе ҫеҫ вӗренсе, вӗренсе савӑнтарма тӑрӑшатпӑр. Ман, ман шутпа, анне вӑл телей. Эпӗ телейлӗ ҫын. Авӑ, лайӑх-ха, лайӑх. Настя, мӗн каласа парасшӑн-ши Амӑшӗ ҫинчен? Манӑн анне Эльвира Александровна тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл пирӗншӗн тӑрӑшать. Эпир ӑна питӗ юрататпӑр. Вӑл бухгалтерте пулса ӗҫлет. Эпир ӑна вӑрӑм ӗмӗр сывлӑх сунатпӑр. Аванлӑх.
Маллать. Максим каласпать хӑйне хушшинчи.
Анне Настя, вӑл питӗ хитре сӑпайлӑ. Питӗ ӗстет. Вӑл, вӑл пире тутлӑ апат пӗҫерсе ҫитерет, уроксем тума пулӑшать. Пӳртре илем кӳрет, эпир ӑна шуршӑл

Ма анне вӑл чи хитри, чи илемли, чи ҫӗвӗҫӗ, чи маттурри? Пирӗн ҫемьере мансӑр пуҫне Александр ятлӑ шӑлтӑм та ӳсет. Анне пире тутлӑ кукӑрсем пӗҫерсе савӑнтарать.
Дима та анне ҫумне сӑнлас каламать. Унӑн, унӑн анне Алексея Антонина Антонина
Антонина Васильевна ятли. Вона питӗ юрататӑп. Вӑл мана урок тума пулӑшать, апат туса парать, пӳртре пуҫтарать та

Апала грамматикӗлсе парнӑ сӑмахӗсемпе мӗнле сӑмахсем пурӑнтӑр? Апачӗ, тепри кил, хӗвел, ҫӑлтӑр, уйӑх. Хальтерен ҫак сӑмахсене кирлӗ вырӑн лартса ҫырмалла шунта.

Сивӗри, хаҫ пулсан та Сивӗри анне пулмасан. Пӗрремӗшне пӗлтӗмӗр, иккӗмӗшне вуласа парать Ульяна. Анне, апачӗ пулсан тутлӑ.
Акмалла, Володя, сан мӗнле? Анне, апачӗ пулсан тутлӑ. Диман мӗнле-ши? Анне? Анне, ҫуртӑр пулсан тутлӑ. Пусан кӗресех пулайман Дима. Анне апачӗ пултан тутлӑ теҫҫӗ, ваттисем ҫамрӑк каланӑ. Анне апатӗнчен тутлӑ апат ҫук. Ахави, анне сире тутлӑ пӗҫерсе пама тӑрӑшать. Мӗнле пулать халас куравӗ, Максим? Анне апачӗ пултан тутлӑ.
Виҫҫӗмӗшне каять пӗрате, виҫҫӗмӗшне Максим мӗнле ҫыртать?
Аннеуши хӗвел пек.

Ҫӳлтӳпери ҫӑлтӑр та темелле, тепӗр тӑччӗ те мӑкӑнатма лаша-и? Ваттисен сӑмахӗсем пире тӗрӗс каланӑ-хай, анне пире хӗвел пекех ухӑтать, уйӑх пекех ҫутатать, ҫӗрле пӗтӗм ҫын ҫывӑрнӑ чухне эпир чирлесессӗн вӑл пирӗн ху кулянать. Ҫӑлтӑр пекех анне пирӗн илемлӗ, хай. Ҫавӑнпа ваттисем тата тепре каланӑ анне ҫинчен тепӗр ваттисен сӑмахӗ пулар-ха тя. Анне пирӗн телей. Анне пур пулсассӑн ачасем пурте мӗнле? Телейлӗ иккен. Эпир пурте телейлӗ ачасем. Пирӗн пурте аннесем пуль иккен. Хай. Мала. Хай тӑнӑ ура ҫине. Анне, хай ачасем, хай пуҫтах канса литпӗр. Пуҫлатпӑр.

Малалла калаҫнӑ пӗр тепӗр калаттӑрӑм, тепӗр калавӗ пирӗн паян куҫатпӑр кӗнекисене хӑш вӑхӑтра ҫывӑрать-ши анне? Хӑш вӑхӑтра ҫывӑрать-ши анне чӑнах та? Вуласа парам-ха сире мӗн, тесе каласа парать кунта автор. Мӗншӗн кун пек проблема лартать кунта? Мӗншӗн кун пек проблемӑллӑ ыйту лартать? Эсир курнӑ-и аннер хоспохотра ҫывӑрнине? Анне сирӗнтен кайра ан вырта та хай, эсир малтан ҫывӑрса катӑр, но сиртен малтан тӑратӑр иккенне. Вӑл кунта калавӗнче ырха калавне мӗн тет кунта? Пӗчӗк Маюк тахҫанах ыйла путнӑ. Аркаш вара ниепле те ҫывӑрса каяймасть. Юнашар вилӗмре ҫутӑ ҫунать. Кӑшт уҫӑлса кайнӑ алӑкран арках ҫӗвӗ машинипе ӗҫлесе ларакан амӑшне курать. Шухӑша каять. Анне ӗҫрен таврӑнчӗ те, апат ӗҫерчӗ тет. Пирӗн тетрадьсене тӗрӗслерӗ. Эпир ҫырма выртсан чашӑк-тирӗк ҫурӗ халех ҫӗлеме ларчӗ. Ӑс вӑхӑтра ҫыврать-ха анне. Кӗҫӗр юлиех ҫыврас мар-ха. Вӑл выртнине курас, анчах ача хӑш хӑй хӑш вӑхӑтра ҫывӑрса кайнине те туймарӗ. Ирхине Аркаш пама ют вӑраннӑ-тӗле амӑшӗ ирхи апат пӗҫерсе те хунӑ. Анне хӑш вӑхӑтра ҫывӑртӑн эсӗ? ыйтрӗ Аркаш. Эй, эсӗ пачах та выртмарӑн-и? Ҫук, эпӗ пуринчен кайран выртатӑп та ирхине-ирех тӑратӑп, терӗ амӑшӗ. Мӗншӗн? Манӑн ывӑлӑм ӗҫ нумай. Сире таса кӗпе-йӗм тӑхӑнтармалла, шкула ӑсатмалла, унччен урай шӑлмалла, апат пӗҫермелле. Анне, терӗ Маюк, эпир сана пулӑшӑпӑр. Эпӗ урай ҫӑвӑп, Эпӗ арҫын, терӗ Аркаш, шыв кӳрсе килӗ, вутӑ ҫурӑп. Амӑшӗ ывӑлӗпе хӗрне ҫупӑрласа пуҫӗсенчен ачашларӗ. Апла пулсан, ман ӗҫ сахалланать, ҫывӑрма иртерех выртӑп вара, терӗ вӑл. Ку калавра кама канӑҫ памасть ыйту, мӗнле хӑш, хӑш вӑхӑтра ҫывӑрать-ши анне тесе кама канӑҫ памасть ҫакӑн пек ыйту? Ульяна. Мӗнле ятлӑ арҫын ачана канӑҫ памасть? Лахапин пуш вӑхӑтра ҫывӑрать-ши анне? Ыйту кама канӑҫ памасть-ха? Ульянӑна пулӑшса Таня хуравласа пар-ха. Амӑшӗ куҫан ҫывӑрнине, Аркаш, питӗ вӑйлӑ пӗлесшӗн. Лайӑх маттур лар-ха. Тӗрӗс, Аркаш, пӗлесшӗн унта. Арҫын ачи Аркаш ятлӑ иккен. Хӗр ачи пӗчӗк йӑмӑкӗме ятлӑ, Аркашӑн пӗчӗк йӑмӑкӗ пур тата унӑн. Димар туп-ха?

Хӑй сисмесӗрех ҫывӑрса кайрӗ Арках та ҫывӑрса каять иккен. Ма алла халь хӑвӑр тепре вуласа паллах-ха ҫак калавпа?

Атьӑр-ха, ачасем, халь уйрӑм харӑмлӑ сывлӑхӑр. Атя вулама куҫать, Максим вулама куҫать. Хӑш вӑхӑтра сивора Джанни уйӑх тӗттӗм пулӑмӗ ҫутатса пӑхать. Пӗчӗк Маюк тахҫанах юхӑ путнӑ. Аркаш вара ниепле те ҫывӑрса каймасть.

Эпир ҫывӑрма выртсан чашӑк-тирӗк ҫурӗ халь ав ҫӗлеме ларчӗ. Хӑш вӑхӑтра ҫывӑрать-ши анне? Кӗҫӗр юриех ҫывӑрас мар-ха вӑл. Выртнине курас ача лачӗ хӑй хӑш вӑхӑтра ҫывӑрса кайнӑ.
Ҫывӑрса кайнине те те пымарӗ. Тем. Маллӑ Танюшӑлла. Ирхине кашка Маюк вӑраннӑ тӗле амӑшӗ ирхи апат-паҫӑрсем хутӗ хунӑ. Анне, хӑш вӑхӑтра ҫывӑратӑн эсӗ? ыйтрӗ аркаш. Е эсӗ пачах выртмарӑн-и? Ҫук, эпӗ пуринчен кайран выртатӑп та ирхине ирех тӑратӑп, терӗ амӑшӗ. Мӗншӗн? Манӑн ывӑлӑм ӗҫ нумай. Сире таса кӗпе-йӗм тӑхӑнтартмалла, шкула ӑсатмалла, Унччен урай ҫулмалла, апат пӗҫермелле. Ульяна малалла тӑсат. Анне терӗм Аюк, эпир сана пулӑшак пулӑшӑпӑр. Эпӗ урай ҫӑвӑп. Эпӗ арҫын терӗ Аркаш, шыв кӳрсе киле вутӑ ҫурах. Амӑшӗ ывӑлпе хӗрне шӑпӑлласа пуҫӗсенчен ачашларӗ. Апла пулсан ман ӗҫ сахалланать, ҫывӑрма иртерех выртатӑп, вара терӗ вӑл. Амӑшӗ вара мӗн тунӑ лавккинчен Артем? Амӑшӗ вара саламать. Саламать мар-ха, лайӑх. Малаллӑха экран ҫине пӑхатпӑр кунта. Экран ҫинче пирӗн виҫӗ ӳкерчӗк, ҫак ӳкерчӗксем патне калаври йӗркесене тухатпӑр. Хӑш йӗрки хӑш ӳкерчӗк патне пырать-ши? Ҫак ӳкерчӗксем анне мӗнле йӗркесем ҫырса хӑма пулать? Малтан эпир аку пысӑк ӳкерчӗк илместпӗр. Айта-кайта суллатӑпӑр-ха. Кӗҫӗрхӳриех ҫывӑрас мар-ха, вӑл выртнине курас, анчах ача хӑй хӑш вӑхӑтра ҫывӑрса кайнине туймарӗ те. Маттур.
Иккӗмӗш ӳкерчӗкӗ, акунах хӗр ачи пӗчӗк хӑйӑх хӗр ачи ҫывӑрать. Уйӑхӗ чӳречинчен пӑхать. Так, вӑрҫи тухать, лайӑх ача хурӗ-ха. Настя алӗ хохиркӗсем кураҫҫӗ. Пучӑхпа-юхлӑхҫӑнах ыйхӑ путнӑ. Аркаш вара ниепле те ҫывӑрса каяймасть. Тӗрӗс. Пӗчӗк Маюк тахҫанах ыйхӑ путнӑ. Арках вара ниепле те ҫывӑрса каяймасть. Кунта амӑшӗ ларать иккен.

Шухӑшӑр-и?
Тӗрӗс. Вӑтӑн та ҫӗвӗ машинипе амӑшӗ ҫӗрле ӗҫлесе тӑрать. Мӗн ҫитет-ҫке вӑл? Ачисене лайӑх кӗпе-йӗм ӗҫлесе парать иккен, хай. Лайӑх тумлантарас тесе тӑрӑшать амӑшӗ. Пулчӗ. Малалла, халь сирӗн панчи тулатпӑрах кунта ӳкерчӗксем выртаҫҫӗ-сирӗн? Листовь, мӗне, хучӗсене илер-ха хӑвӑр патне? Ӑшӑ кунта кӗрен май, ю.

Шаркелӗхсем патне пыракан предложенисене тупатпӑр-ха кӗнеке ҫинче, текстран тупатпӑр-ха. Мааркаш мӗн тӑватӑп тесе амӑшне шантарать, Маюк мӗн тӑватӑп тесе амӑшне шантарать. Танюша хатӗр, Ульяна хатӗр, Дима хатӗр-и? Артем Сам Петри? Так, Максим хатӗр, Володя шухӑшлать-ха, йӗркисене хӑратнӑ е ҫинчен? Гордиен пур? А? А? Так. Ага. Экран ҫинче ачаха кӑтартатпӑр.

калать тата
усса килетӗп тет. Усса килетӗп тет.
Маюк вара?
Маюк вара ура, ура ҫав тет. Ура ҫав тет.
Чыларга матур. Ура ҫине. Алӑсене. Пуҫларма.

Питӗ нумай. Вӑтам пурне те туса килет иккен. Пулчӗ. Малалла халь хунӑ аллисем вырӑнне, урисем вырӑнне хунӑ. Пӑхатпӑр пурте экран ҫине. Пирӗн чӑвашсен паллӑ ӑсчахӗ Геннадий Никандрович Волков Аслӑ Елчӗк ялӗнче ҫуралнӑ. Пирӗн шкул та унӑн ячӗпе хисепленсе тӑрать. Вӑл ӑслӑ ҫын. Ӑна калаҫҫӗ, эп ӑна педагог теҫҫӗ. Вӑл хӑйӗн амӑшне питӗ юратнӑ. Геннадий Никандрович Волков хӑйӗн амӑшне юратса ҫакӑн пек сӑвӑ ҫырать. Сӑввине вӑл ят парать «Аннеҫӗм, анне» тесе. Мӗн тет-ха вӑл вуласа-вараксене халь? Ҫуратнӑшӑн анне теместӗн куккук та ҫӑнарта тӑвать. Юратнӑшӑн анне теместӗн ҫӑхан та чӗппине. Сават, тӳс тенӗшӗн аннетеместӗп, пуп каҫа сӑмахах калать. Ӳстернӗшӗн аннетеместӗп, ӳсме мӑян та пултарать. Юррусӑр виҫӗн анне тетӗп, ҫӗрпин юрӑ сахалах мар. Сӑмахусемшӗн анне тетӗп. Чӗлхемӗрӗм пурах тымар. Сӑмахусемшӗн анне тетӗп, унта чӗнӳ, улӑп пулать. Пирӳ тӗрришӗн анне тетӗп. Ӗҫчен тех вӑл, чунри кӑвар. Пӗлетӗп, ман Туррӑм канне, аннеҫӗм теп сана, анне, тесе ҫыратӑп Геннадий Никандрович Волков. Аннеҫӗм тетӗ-хай, Питӗрян Куҫневер аннеҫӗм тетпӗр, аттеҫӗм тетпӗр. Геннадий Никандрович Волков вӑл

Лайӑх сӑмахсем вӗрентсе калат, амӑшсене вӑл калатмӗн тет. Манӑн анне пек телейлӗ пулӑр тет. Мӗнлереххӗн манӑн анне вӑл хӑйӗн телейне пирте курать тет. Альтупаппу ятлӑ пулнӑ унӑн амӑшӗ, Альтупаппун виҫӗ ывӑл пулнӑ, виҫҫӗ хӗтӗ вӗсем ӑслӑ ҫынсем, академиксем, профессор пулса тӑнӑ, профессорсем пулнӑ. Асли Зинон ятлӑ пулнӑ, Альбукан, унта Геннадий, унта тепри Анатолий, вот пӗр килтен виҫӗ ӑслӑ ҫын тухнӑ. Ҫавӑнпа вӑл амӑшӗ питӗ вӗсемпе мӗнтуна мӑнаҫланнӑ, мухтаннӑ. Эпир лайӑх пулсассӑн аннесем пур темӗнле телейлӗ пулаҫҫӗ иккен. Ҫавӑнпа эпир паян сирӗнпе литература урокне вӗҫлетпӗр. Киле ӗҫ вара сире аннесем ҫинчен проект туса килетӗр. Проект мӗне тумални вӗсе тӗплӗнрех окружающий мир урокӗнче ӑнлантарап. Окружающий мир урокӗнче коллеги унта пирӗн ҫемье текен тема пуҫланнӑ пирӗн. Ҫав темӑра эпир сирӗнпе унта ҫемье ҫинчен тата анне ҫинчен проект тума вӗрентӗпӗр. тӑнӑн каҫне пӗтет. Урок вӗҫленчӗ. Паян урока эсир матур пултӑр, аван пултӑр. Тӑрӑшса ӗҫлер, ҫавӑншӑнсӑрех пысӑк тав. Танюшӑна паян урокра ӗҫленӗшӗн пиллӗк парап. Ульянӑна лайӑх ӗҫленӗшӗн пиллӗк парап. Малла. Настя, Настя тоже лайӑх ӗҫлерӗ урокра. Ӑна Тӑватӑ паллӑ паха кӑлатӑпма хӳтӗлесен кӑштах йӑнӑхсине те-хай Кристинана татах тӑваттӑ паллӑ паха кӑлатӑпма хӳтӗленӗ та йӑнӑхсем пулчӗҫ. Максим лайӑх кӑлатӑ пачӗ паян. Унтан Гордей Гордей сахалрах паян ӗҫлерӗ, сахалрах ӗҫленипе ӑна паян отсем килнӗ памасть хӑвӑр тепӗр лайӑх кӑлатпа-хай. Володя бар чомсе Димана тоже паян луга оценки ҫук-ха.

Кӗнекене пирӗн кӳренти Эрмеле мар. Дима, эс мӗн тесе каласшӑн? Парсемлерен виҫӗ ӑсӑ ҫын тухма пултарать, ҫавӑнтан тӗлӗнтӗм. Танюша, сана та кӑсӑклӑ пулчӗ-и вӑл? Ага.
Эсӗ унӑна унччен пӗлнӗ-и? Эп ӑна унччен пӗлмен. Геннадий Николаевич Волкусененький виҫӗ ывӑл ҫитӗннӗ ҫемьинче. Вӗсем пурте ӑслӑ ҫынсем пулнӑ. Ҫавӑнпа Альтук аппа вӗсен амӑшӗ питӗ савӑннӑ иккен. вӗсемпе мухтаннӑ. Ҫакӑнпа паян юрӑ вӗҫлетпӗр. Маттур!